Роллның чын исеме Маки Суси. Ролл дип ул Европага үтеп керә башлагач шулай атала башлый. Роллы инглиз теленнән рулет дип тәрҗемә ителә. Япониягә барам дип, мин дә бу хакта бераз гына мәгълүмат җыя башлаган идем, тик андагы җир тетрәүдән соң сәяхәтемне кичектереп торырга булдым. Суши бик тә файдалы. Дөге составында калий, углеводлар, клетчатка бар. Суши ул чын экзотик дару. Ә менә япон табынындагы дөге әһәмияте буенча безнең ипигә тиң. Савытта дөге калдыру аларда тәрбиясезлек билгесе булып санала. Шулай аш бүлмәсендә ярты гомеребез уза. Мин әле таныш дизайнерым Гүзәлдән дәресләр алуымны дәвам итәм бит, кызлар. Ул мине бу юлы Заманча ясалган аш бүлмәсе белән таныштырырга чакырды. Якын дустым да, дизайнер да, заманча аш бүлмәсе күрсәтәм дигәч, очып килеп җитте менә Гүзәл. Әйе, менә хәзер мин сиңа аш бүлмәсен күрсәтәм. Заманча шулай ясыйлар. Аш бүлмәсен кунак бүлмәсе белән берләштерәләр. Әйдә, Илсия, мин сиңа Эш өлешен күрсәтәм. Монда аш әзерлиләр. Студиядә без моны үзебез проектлаштырдык. Ә Гүзәл, менә ни өчен син караңгы шәмә хәтис кулландың? Заказчик теләгәне зәңгәр төсне без үзгәрттек менә мондый фиолетовый төскә. Ул йомшаграк, бүтән төс белән матурырак күренә. Бу йомышак шәмәхә төс стенадагы декоратив өслек белән тәңгәл килә. Менә мин сиңа шкафның җайлылыгын күрсәтим әле. Менә монда савыт-сабалар җуа торган машина, вакытны экономить итә торган. Хатын-кызның һәрвакыт вакыт тыгыз була бит инде. Менә хәзер, менә монда стель куябыз. Стелнең өслеге менә шундый көрән төстә буладыр инде. Әйе, менә мондый төстә була, урындыклар белән. Нәйсия, хәзер без синең белән кунак бүлмәсенә барабыз. Менә ничек җайлымын да. Кунак утыра, рәхәтләнеп, йомшак диванда. Димәк, мин үзем стель әзерлим, шул ук вакытта кунагым да э, минем белән сөйләшә ала, фикерләшә алабыз. Нәйсия монда Өч картиналар эленәчәк, ясала бетермәгән. Менә монда телевизор була. Син түшәмнәргә кара әле. Шундый матур утлар, Гүзел. Әйдә, якыннан карыйбыз. Менә бу люстраны төрлечә ясап була.
Заманча шундый, ничек телисең, шулай борырга мөмкин. Шулай борыла.
Гүзәл люстраны ничек кенә мактама, миңа шторалар ошады. Бигрәк тә төсләре, Бу шторлар, шкафлар төсе белән тәңгәл килә. Игътибар белән карасак, хай-тек стилендәге аш бүлмәсе өч өлешкә бүленгән. Беренче ашарга пешерү әзерләү, икенчесе ашау сыйлану һәм өченчесе килгән кунаклар өчен. Бу өч өлеш тә безнең стеналар яисә киртәләр белән түгел, ә түшәмдәге нокталы яктырткычлар һәм идән өслекләре белән бүленеп күрсәтелгән. Шулай ук телевизор куя торган өлеш тә бик үзенчәлекле. Ул коридор белән бергә кушылып, уңайлылык, иркенлек тудыра. Ош бүлмәсе нинди матур. Монда керәсе генә килеп тора. Ош бүлмәсе белән кунак бүлмәсенең берләштереп эшләнүе миңа бик ошады гүзәл. Монда яшәүче хуҗабикә өчен барсы да заманча һәм уңайлы. Хатын кызга нәрсә кирәк? Иң беренче ош бүлмәсе кирәк. Менә шу ош бүлмәсеннән башлана инде тормыш.
Ашаганда укырга, язарга ярамый. Тамагың туймый кала. Эй, кызлар, ачуланмагыз инде вакытыгыз, имтиханнар башлана. Укырга җитешә алмыйм, шуңа бөтен өмет шпаргалкаларда. Ә мин студент вакытымда шпаргалканы кулланыр өчен түгел, истә калдырыр өчен яза торган идем. Язу бер хәл, аны әле яшерә белергә дә осталык кирәк. Миндә студент чактан калган 40 кесәле итәгем бар. Венеза, алып киләм әле мин аны сиңа.
Өйрәттеләр инде, байтак секретын беләм.
Тиздән имтихан, ә син бер нәрсә дә белмисең. Гадәттә шулай була. Борчылма, синең алда башланмаган төн бар. Бер төн һәм мең китап дигәннәрен ишеткәнең бардыр. Аннан соң әле шпаргалкалар да бар. Без бүген алдан ук имтиханга әзерләнербез. Истә калырга тиешле җиде кагыйдә бар. Шулай итеп. Кузгалдык. Беренче кагыйдә, истә калмаган мәгълүматларны теркәп барсаң, имтихан вакытында үзеңә җайлы булыр. Шпаргалка ясау, җиңел эш түгел. Шуңа күрә алдан әзерләп куй. Шулай ук йоклар алдыннан мендәр астына конспектлы дәфтәреңне куйсаң, нинди билет ләгәсе төшеңә керер, ди студент халкы. Икенче кагыйдә, имтиханга әзерләнгән вакытта телевизор карарга, компьютерда уйнарга ярамый. Өченче кагыйдә. Хәтер эшчәнлеген яхшырту өчен җиләк-җимешләр һәм әлбәттә шоколад ашау файдалы. Дүртенче кагыйдә. Имтиханга бер көн кала чәч юарга ярамый. Имеш, туплаган бөтен мәгълүматың башыңнан су белән бергә юылып төшә. Бишенче кагыйдә. Имтихан алдыннан уңыш китерүче киемеңне әзерләп куй. Кайчандыр шул күлмәгеңне киеп кергән имтиханда яхшы билге алгансың икән, бу юлы да сиңа уңыш елмаерга тиеш. Алтынчы кагыйдә кызлар колагына. Бизәнү өлкәсендә чомах исеңне югалтма. Син төнге клубка түгел, имтиханга барасың. Һәм соңгы җиденче кагыйдә. Иртәгә имтихан дигән көнне кулыңа зачет кына алып, Өч мәртәбә халява коп, ягъни халява лавис дип әйтергә кирәк. Халява коп, халява коп, халява коп. Һәм зачетканы ябарга, аны укытучы гына ачарга тиеш. Имеш, сиңа халява эләгә, тик ниндие эләгә бит, ансы билгесез. Мин экзамен алдыннан үзем юрамнарга болай ышанам. Бигрәк тә иртән, экзаменга барган алдында. Ишек алдында бит инде һәрвакытта да үз песиләре була, йөри торган, буталып йөри торган. Менә шул Экзаменга барганда шул песиләр мине озатып калса һәм безнең ишегалдын себереп йөрүче Әлфия апа миңа уңышлар теләп калса, бу һәрвакытта да миңа уңыш китерә иде. Мин һәрвакыт диярлек лекцияләргә йөрим, конспектларны кабатлыйм һәм үзем тырышам, кешеләрдән конспектларны алам, үземдә булмаса, әлбәттә, һәм белгәннәрне укып, Аллага ышанам инде. Э, мин үзем э, юрауларга ышана торган кеше түгел э, экзамен алдыннан минем өчен иң мөһиме ул мораль яктан әзерләнү ул инде йокыңны туйдырып бару керә шуның өчен мин экзамен алдыннан иртәрәк ятып йоклыйм һәм иртәрәк торып Экзаменга барырга тырышам. Даими рәвештә лекцияләргә йөрергә, семинарларда катнашырга тырыш. Беләм, шаблон сүзләр, тик бу чыннан да шулай. Шул чакта укытучылар да йомшарыр, сессия дә сиңа мәрхәмәтлерәк булыр. Кылдан нечкә, кылычтан үткен булган сират күперен кичкәндә, уңышлар сиңа, студент!
Лениза, имтиханнарыңны Онытып тор әле. Барыбер бирәсең син аны. Мин сиңа бер сюрприз әзерләдем. Кара әле.
Ух ты.
Искиткеч матур кызлар. Линиза, бу кызлар сиңа ошаган. Гөлия, каян алдың син моны? Бик тә үзенчәлекле бүләк булды бу. Рәхмәт, дустым. Бездә мондый курчаклар ясыйлармыни ул? Бар икән шул, ясыйлар. Мондый сувенирлар белән таныш эшмәкәрем Алсу шөгыльләнә. Билгеле, хәзер электрон китаплар модада дияр кемдер. Шулай да, шәхсән үзем чын басма әсәрләргә өстенлек бирәм. Рәхмәт кибетенең хуҗабикәсе Алсу Рәхмәтуллина белән безне нәкъ менә шул берләштерә дә инде. Мин үзем Мәгъди әсәрләрен бик яратам. Аның бигрәк тә миңа, без 41 нче ел. Балалары дигән әсәре күңелгә якын. Бу әсәрдә сүз көче, сүз шифасы бар. Син Мәгъдиевнең китапларын укыганың бар, Гөлия? Укыдым, әйе.
Әйдә Зифаның китапларын тәкъдим итәм әле.
Сездә Тукай китаплары да бар икән. Менә бусы яңа күренә. Мин бу китапны күргәнем юк иде әле. Төсле рәсемнәр белән русча татарча булган бала китабы юк иде Тукайның. Без уйладык та, шушында китап чыгарган булдык. Бу эш миңа ошап китте. Безнең тагы берничә чыгарган китабыбыз бар. Әйдә күрсәтим әле мин сиңа. Әйдә. Хәзерге вакытта жырлыйм дисәң, жыр китаплары юк. Матур сүз сөйлим дисәң, котлыйм дисәң, котлау китаплары да янда булмый әле. Шуны истә тотып, без менә шушындый китаплар эшләдек. Ә менә менә шунысы уңайлы, бу китапларны сумкада йөртергә була. Менә боларны да игътибар итәле, күрәсеңме? Матур-матур открыткалар. Эшләдек сүзләрен. Сине чын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез, сиңа бәхет телибез. Ә бәхет ул, яратып эшли торган эшең, рәхәт итеп яши торган өең булу. Матур сүзләр, гаҗәп, гаҗәп матур сүзләр. Без бит хәзер татар халык ашлары китабын эшли башладык. Макеты әзер. Сабантуйга чыгарачакбыз бу китапны. Алсу ханым, бу минем дустым Илсөягә менә дигән бүләк булачак. Ул аш-су пешерергә ярата.

Менә матрешкалар рус халкының сувениры булып тора. Ә хәзер менә бездә яңалык, татар матрешкалары да бар. Бу яңача бу, гомумән икенче. Мондыйны күргән юк иде әле. Мин моны алам. Бу Ленизга ошаячак. Алсу Рахматуллинаның һәр нәрсәгә дә үз фикере бар, зыялы, һәр эштә дә төгәллек яратучы бу ханымның өлгерлегенә сокланмый мөмкин түгел. Алсу ханым, шундый тиз темплар белән яшисез. Тормыш сезне куамы, әллә сез тормышны куасызмы? Гүләй, шундый менә кызыклы, матур сорау бирдең, моны миңа күпләр бирә. Хәзер бит компьютер, технология заманы, информация бик күп, яңа китаплар чыгып тора, яңа авторлар туып тора, сувенирлар өлкәсендә дә яңа юнәлешләр барлыкка килеп тора. Мин боларның бөтенесенә күзәтеп барырга тырышам. Аннан еш барган саен сәламәтлекне дә кайгыртырга кирәк, үзеңне формада да тотарга кирәк. Шуңа күрә бер сүз белән әйткәндә, кайвакытта мин тормышны куам, ә кайчакта инде тормыш мине куа. Миңа болай яшәү бик ошый.
Хәр сәгать минутыңны планлаштыр ди ул. Хәм тагы шмәкәрдәге мөхим сыйфат. Сүз бирсәң, аны үтәргә кирәк. Безнең татар халык ашлары китабы менә шушы була инде. Хәзер ул эшләү стадиясендә. Без Мин сиңа кыскача гына серне шишеп китәм инде бу китапны эшләүнең. Сере аның бик гади. Без башта бу китапта нинди ашлар буласын төзедек. Аннан бу ашларны без үзебез пешереп карадык һәм фоторәсемгә төшердек. Димәк, сез әлеге э, ризыкларның темен дә беләсез. Үзегез пешергәнсез, үзегез фотога төшергәнсез һәм үзегез ашатып та татып та карагансыз.